Bi navê Xweda. Di Qur'ana pîroz de bêjeya be-re-ke ku hatiye bi kar anîn ji bo sê ciha hatiye gotin. Cihê pîroz gelek in. Mesela dikare bê Medîne jî pîroz e, Uhud pîroz e, filan cih pîroz e, filan bajar pîroz e. Lê gora tabîra Qur'anê, Ku harfê bê û rê ki ku mana pîrozayî, bereket e, bi sê ciha hatiye navkirin. Yek, cihê Hezretî Nuh cûdî ku gotiye Rabbî enzilnî munzelen mubareken, Ya Rabbî ti min li cihkî pîroz daxî. Gora tabîra Quranê, westewet al cûdî ye. Gora tabîra Tewratê, li Araratê ye. Ha Ararat go Agrî, Agirî, çimê Araratê, ha çiyayê Cûdî. Em karin manekê ji her di kere jî bêjin. Bi hevdû be ne. Yani go em bê gotina Tewratê rast e jî em ê bi Cûdî vê ye. Çiya bi hev ve ye. Lê tabîra Quranê gotê westewet Cûdî. Û cîkî dî di cîhanê de, dinyayê de ku navê çiyakî Cûdî be em rast nehatine. Ana ku cîkî dî hebana Cûdî mê gotime belkî ew bê. Ne çiyakek bi navê Araratê û ne gerek bi navê Cûdî nehatiye. Westewet Alcûdî demekê bû nas, bû qet'î. Misoger ew der e. Yanî bê şubhe, bê şek û şubhe bû ew der.

Ka'be, Medîne nîn e. Herê Medîne jî pîroz e. Em di tebîra Qur'anê de behsa sê cihetinê tê kir. Yek Cûdî, du do Qudus, Ellezî barekna hewle û ya siya jî Ka'be. Îde ji ber vê yekê wextê ku sê tişt pîroz in sûretê we tînî jî min belgehan kişand.

Ê de exlebê aliman jî dibêjin mecaz di Quranê de heye. Yan tiştên tê gotin mesela qerral meclis bê meclisê qerar da. Halbukî meclis cî ya. Meclis qerar nade cihê wê. Ê de cana jî bî awayî Quran de gelek cehna. Wes erî li qerî here ji gund pirs ke.

Yanî cihê ku hejîr û zeytûn lê çêdibin. Îro di dinyayê de zeytûnê herî xweş û qenc û beha yê ku dirê ne, yê mêrdînê ne. Yê xursê ne. Ew dir jî cûdî ye. Min tev deqê bîst kîlometre ber çil kîlometre bî. Min di awkekê de jî min dît ku li Li Cûdî û dormedarê wê naka nizam çar hezar fîdan dar gotiya bê zeytûna biçînin. Em yê hejîra biçînin. Îde dîne nigo îro siba bû diho bû. Em behsa hezarê sala dikin. Di hê dewra Hezretî Nuh de demik ew dir cihê hejîra bûya û zeytûna jî. Nexêr tişkî dî jî heye.

Ji min daha xweştir dibêjî. Bê tîn dewra Hezretî Nuh a. Estexfirullah. Bê tîn dewra Hezretî Adim cennetê de ya. Zeytûn dewra Hezretî Nuh a Cûdî û wa Tûr Sînîn a bê Qudus û Hazil Beledil Amin. Ew tike çar. Ez bi xwe dikim sê. Tîn navê camîya wî ya. Zeytûn ji ewtêrikê goşiyan û ka mêzên erz û wa bûye nebûye pêşî dara Zeytûnê ew kiriye. Yani Tewratê de ji min neqil aniye dibê dara herî ewilî zeytûn e. Li dûrî de çiya ew pel aniye ku vaz wa wê di ji sefînê daketin. Ev yek. Yani tîn û zeytûn gelek tefsîr jî dibêjin. Ne ku ez tenê jî dibêjim. Lê belê minasebeteke dî min dît. Sûrete Îsra. Tiştekî gelekî balkêş e. Çunku tefsîr, Quran gelek hinek aye tefsîra hineka bikin. Heta ku em karibin ku em ji ewka Quranê dernekevin em dê ev ayet îşaretê bal vê dê vê ye, ev îşaretê bal vir vê ye, ev îşaretê bal vir vê ye û li daha bêtin meriv Quranê bicivînî di hewla xweşik ewk bikin.

Ya duwa Musa Kuduz ya siya Cudiya. Pişt re me wa qedeyna ila Benî Îsraîl me bana Benî Îsraîlîya dike. Hey mesela yek ji min pirs bike. Yani ez ji we pirs bikim. Çi eleqa vê ayetê behsa Musa do Benî Îsraîlê de behsa Nuh tê kir. Ne Nuh Îsraîlî dîtin û ne te eleqa Hezretî Nuh û Îsraîlîya bi heve heye. Û nabêna wa de Xwedê zanî bê çend hezar sal hene. Behsa pêxember hate kirin çi ku got ji Mescîdulheramê çûye Qudsê. Piçikî xweş çêbû. Got Qudsê de jî îşta Mûsa û Benî Îsraîl jî min fêm kir. Û di vir de olaya Mûsa Benî Îsraîlî ya dibêje. Bê Benî Îsraîlî yê di erdê de gelekî gelacî û neqencî û nebaşiyê bikin. Hinek ebdê ma jê hatî got bûxte Mesir bû, got Babîl bû, Kurd bû.

Kê standiya Buxtun Neserê Kurdî ku xelkê Babîlê bîniya Cûdî. Heta va botiya jî erebê Sêrtê ji botiya re bêjin Buxtî. Yani belki ew jî ji nesra Buxtî be. Ew Buxtî Kurd e. Wîna çi kiriya? Qudis ji derdê Yehudiya standiye rizgar kiriya, serfiraz kiriya. Ê de ya duwa jî Hê nebûye. Gelek mufessir dibêjin bi hinek demîr hene weke ku bê ew îşaretê ber vî qewmê berê ye. Yan careke dî neviyê Buxtunesera, lawê Buxtunesera, zuriyeta Buxtunesera ew ê çin fetih bikin. Îdir ser vêne mesela min ew kiriye.

Diyarbekir û Reha. Nexêr. Ez ê bi filankes, filankes, filankes Reha, Diyarbekir, Amed û Mêrdîn. Îdi ew vî şiklî gora belaxeta Qur'anê û zimanê erebî daha çêtir e ku tu tiştekî bêjî û dû ve tu weke wan nabêjî. Qur'anê de ew jî heye. Wisa bi yek dost got mînaka têne eyn wî. Wilo jî lê mînaka herî xweş tê bê kelîme sê qism in. Îsim, fîil, harf. Weke çi? Qed eflehel mu'minûn. Qed harf e, eflehe fîil e, muflihûn îsim e. Gerek e pêşî mînaka îsmê em anî bene.

Ya siz zurriyetê min Hamelde ma Nuh in. Goy da em mînaka jê li bînin ve tînî ve zeytûn ve tûrî sînîn ve hadil beledil emîn. Ve tînî ve zeytûnî tî nabê mizgefta Hezretî Nuh gulçeyê Cûdî ava kiriya bêga ji herin navê wî girî Cebelû Selat bi erebî bi kurdî dibêjin Çiyayê Nimêjê. hê jî heye. Navê wî çiyayê tirk dibêjin Namaz Dağı. Kurd dibêjin çiyayên mêjê hê jî heye. Cebelû Senat. Malum e umûrê mûrê zeman û zehf zeman ser derbas bibe în meha mehiyane çûne mezin. Ema nav ma heye. Cihayê li mêjê. Demekî wet Tîn navê wê mizgeftê ye. Zeytûn navê wextê wî ye, dewra wî. Ew têrki goçiya ew ka zeytûnê jê re. Yani bi wê esra wî ne. Wa Tûr-i Sînîn ayeta dua sûretê Tîn me hewalê çi dike bal ayeta dua sûretê Îsra ye. Zurriye. Çiye we ateyna Mûsa. Ve hazal beledil amîn ayeta siya sûretê tî me divegerine bal ayeta ewilî sûretê Îsra. Nê çiqar xweş çê bû. Cihê mubarek di Quranê de sê tişt in. Û sê ayet jî hatine. Ez careke zehf tirsiyam min got belkî we tînê ayeteke ve zeytûn ayeteke din ê. Min got înşallah ser hevdû ayeteke. Çûm mêdin got we tînê ve zeytûn ayeteke bixwe.

Ve tênî we zeytûnî yanî asûn dixwim wê mizgeft û wî cihê pîrozî ku Hezretî Nuh bavê duaya ji însaniyetê re. Wî wî cihê ew cih mubarek e. Yanî vêna ew ku nekirî cih bi xwe mubarek in. Cih pîroz in. Vênakir sed carî belkî min gotiye. Mesela Diyarbekir, Amed, belkî di umrê xwe de rojekê Îslam bûbê hakim, edalet hatiye tesîskirin, yaw tu tê bêhna te derdikeve ya. Tu çê bajarna dî bêhna te teng dibe ya. Yani birasî jî dibicmene. Îde Rabbî enzilnî munzelen mubarekin ew Hezretî Nuhî got dua kir û xwe Teala duayê qebûl kiriye û got ser çiyayê cû di bêşik ku şubha ya ji hera bi bera Ararat jî bê. Em nakevne tersa Qur'anê de gora Tewrat bi dibêje xerîtê tirkî mêzênin gemiya Hezretî Nuh li ser axirê çêdikin. Ev gora Toratê min jî. Halbikî gemî gereke li evkê bana. Cûdî bana. Diqet bikin turistîk Tirkiye harîte se. Lê mêze bikin gemî li ser çiyaya Araratê ye. Gora Toratê diçin. Ji me re xem nake. Heyt bolga min de. Were dixwazim were bêjim li ser çiyaya Mêrdînê jî. Yani hej me re pîroz e. Ev yek. Asûn dixwim wî mekan û wî cihê pîroz ku cihê însaniyetê ye, ku bavê Ademê du e û Hezretî Nûh e, ku li ser wî çiyayê maye, ku zarokê bûne heştê û gundek ava kirine navê kirine Semanîn, Heştiyan, hê jî ew gund heye. Bîna Cûdî. Di tefsîra erebî de navê dibêjin Semanîn. Hene heştiyan. Hê ew gund heye. Hê eşîra heştiyan heye. Xuda zane bê çend hezar sal de bas bî. Hasûn di wî cihî got di hê pêxembere cihê Hezretî Nûh wa Tur Sînîn e asûn dixwin bûyê tora belkî tora me jî bê. Ew jî pîroz e. Ya me tor abîdîn mimkun ne ew jî bê ez ker mizgîniyekê bidim hema ber bawe bimînim. Eynul qitir çiya çemek heye ew çem hemû demir û hesine. Di binê arda Kurdistanê de ji biniya Sêrtê dest pê dike heta ku digihê Filistînê. Ev ewka min e yanî ez dibêjim ya Hezreti Silêman e. Hezreti Silêman tila navrojîya ye. Cina jer heft sed çêkirine. Di do ketibin pênc ma bin îro hani ba salê bihur dikete bin barajê de awa gund û çêkir. Ya germavê. Yani Aynul Qitr jî di ewka heyata dîroka Hezreti Silêman de derbas. Qitr hesine. Taxir yani demir hesin. Dûr de çem heye. Diçe heta Filistîn. Heynul Qıtır. Demek ki pîroz. Pîroz jî em mela xçekan behsa pîrozayê dikin ama em behsa mêjû yani maneviyatê dikin. Ew jî rast pîrozayê ne ku girêdaya axiretê tine be. Hem dunyewî hem uxrewî. Kane Ew bereket û pîrozayiya welatê me kan e. Here nîv metrê ew ku biker Şirnex, şehrê nû, lîmît komirî derdikeve. Ku di benzerê wê di dinyayê de nîne. Ti welata de, cîkî de nîne ku erda ku binê wê petrol bê û li ser genim ca mîsk û nok û fasulye were çin ji xêna erda Kurdistanê. Batman bi nêwê Tişiya Ewil Patrol gundê min derketiye li Bêcirman berî Batman. Sê hewzê mezin em jê re dibêjin deştik. Veke salekê ji xebitan de devê hatiye girtin. Sê golê mezin patrol tede em riza çênin. Em fistîqa çênin, ginin, nîsk, nûk. Maşallah. Çima li Siûdî tune? Petrol e. Şawitan diye tênak. Çol. Ji xeynî welatê me yekî ku binê petrol ka ji vê bereketir xweştir tiştekî diye heye mibarek. Were zeytûna, were sêva.

Mezin dûr de heye heta ku ev pevçûnî kuştî dît. Ma cî ki ku quraqliq pêş qolê tirka va ku hiç zad û mad û tişûran tê de nebê ma çima mê ser levka? Çima ez usta mê ser vê qelema ku na nivîsîna mê xebib. Lê beloga zam ku ev nake xetê zaf xweş a ewka mê ser pevçin.

Eger ku hûn diriya van nadibin, hûn aqlê û mijiyê xwe bişuxlênin, hûn diriya xwe şaş nekin, hûn pê van nabin, pê kalkê xwe Hezretî Nuh û kalkê me Hezretî Îbrahîm û kalkê me Hezretî Muhammed. Her sê jî kalik in. Îbrahîm jî ji finikê çûye, finika bota. Ew ji vê dirê zûr hatiye Rihayê, li Rihayê bûye û ji berê xwe daye heta Qûrsî, mêzin ji du dîçê bûye. Çiye Qûrsî û çiye Kabê. Vêga ev hate bala min. Yani ji her sê ciha

Wer jî kirî xwe Teala yê terkê gotin ji çarçefa dîn û Quranê dernekevî, tu çi manî lê bikî dikarî lê bikî. Ana ev tişê ku min got we tînî we zeytûnê çiyayê cûdê çi zerergeha dînê îslamê? Çi zerergeha Quranê? Çi zerergeha zimanê erebî? Yanî ez jê derneketim kî. Heta daha xweştir jî çêbû. Min got cî ya.

Ji bo çi werdibêje? Ji bo ku we tu li Sîrî nehatiye we hezir be li dil Amîn hatiye. A beqa şexsiyat me hemû pêxember ketine ber de. Yek Hezretê Adem jî em karin bê tîn jî belkî dewrayê bê. Ji Hezretê Nuh bigire heta pêxemberê me bi sûn dixwin bi wa qezata û bi cihê muqedes û her sê cihê bereket, pîroz

Mesal qencikê te dikim, her bi her hefta ze ew qasî pere dime te, hefteyekê dim ya dûa dim ya siya dim ya çara tu bes. Qutb. Ev bê qutbûnê. Hel min mezît. Çi qat tu şukir bikî Xwedayê bidît. Bawerî û karê baş. Amelê salih negulmiş tenê yan jî rojê kir. Xweda negotiya qamsin, gotiye ve amîlu salihat. Bawerî karê baş e. Tu pira çêkir, tu riya çêkir, tu xaniya çêkir, tu ewka çêkir. Û tu emirê dî jî tu mêja xwe jî bike ew jî tiştekî baş e. Goh bi şertê gohî de tu ji tiştê neqendî biparêzî. Ev jî tiştê pîroz e. Ha ji wana re çi heye? Ecrun xeyrû memnûn. Bêqete, bêqûtkirin, bêdavîbûnî.

Sûn dixwin bi camiya Hezretî Nuh û ew pelê ku wê têrikê aniye ku di Pelkê Zeytûnê ku cihê neşîmana Hezretî Nuh wa Tûrî Sînîn sûn dixwin bi Qudsê wê tora mizegenê xweşike paqij û rûnd û çak û ciwan Wa hadel beledil emîn sûn dixwin vî bajarê pîroz vî bajarê bimbarek û mibarek

Girê derketiya ketiya herê kêmasiya kêmasiya de. Wala illa lezîne amenû ji xeynî wan kesê ku bawerî anîne û karê herê qendbaş kirine ji wara xêreke bê dawî bê qutbûnî ji wara heye. Ê piştî vê qasê ji bonî xwedê tu ça roja axretê înkar dikî? Tu bê derwan Bela we ene ala zalike min şahid e. Belê her ser vê neke ez jî devana me ez bawer dikim ez şahid im ku roja axretê heye. Mala we hezar carî ya be we guhdarî kir. Belkî gelek tişt li dijî hebin nehatine bîra min. Min bûrin, bûrin ne jî dixwazim. Û ji deverna dûr jî min hatina îro ser ma jî, biro ser ma jî kir. Heqê xwe helal bikin. Mala we hezar carî ava. Bimînin bi xêr û xweşiyê de.